Woƒe nusrɔ̃la wodo na ame tɔxe na mi. Fi sia fi ke mi le mía ŋkɔ sem ela nye ŋdi o, ŋdɔ fii o. Nuɖuƒe nèle afi ka o? Eƒe gbenusrɔ̃ƒe ya. Mi gale mía gbɔ kple gbenusɔsrɔ̃ dzi la, na viwo nate ɖe ŋu eye woasrɔ̃ nu. Mi le ŋkɔnyadrɔnyawo dzi akpe na mi. Ŋkɔnyadrɔnya nye e nya alo nyaha siwo miezãna ko alo ɖɔa ŋkɔnya. alo ŋkɔnyaɖɔnya alo ŋkɔteƒenɔnya ŋu. Ke ŋkɔnyaɖɔnya zi geɖea wokplɔ ŋkɔnya si ɖɔm wo le la ɖo aduadui. Míakpɔ nyagbe kpɔɖeŋu aɖewo ɖa. Teƒe sia ƒo ɖi ŋutɔ. Ƒo ɖi enye ŋkɔnyaɖɔnya le nyagbe sia me. Teƒe sia ƒo ɖi ŋutɔ. Avɔ ƒoɖila le kplɔ dzi. Ƒoɖi ya ke eganye ŋkɔnya ɖɔnya ŋkɔnya avɔ ɖɔm. Wotɔ awu kple avɔ yeye la. Avɔ yeye yeye ma enye ŋkɔnyaɖɔnya avɔ la ɖɔm na mi. Seƒoƒo gbemu to ɖe ze la me. Gbemu eseƒoƒo yi ke nye ŋkɔnya ɖɔm na mi. le esia me. Nyɔnu la do awu nyuie ale be ŋkɔnyae nye awu ke ŋkɔnyaɖenyuie nye nyuie. Seƒoƒo dzi le kplɔ dzi dzi seƒoƒo dzi dzi mae nye ŋkɔnyaɖenyua nye seƒoƒoa. Ŋutsu la. do agodi ƒoɖi vuvu aɖe. Ƒoɖi kple vuvu ƒe agodi si tɔ ŋgbi ne ŋutsu la do ɖɔm na mi. Bubu hã ganye nusrɔ̃la esiawoa àte wo kpɔ eye nàna ŋuɖoɖoa. Ŋu ʋi aɖe le mɔdodo la dzi. Ŋu ʋi aɖe le mɔdodo la dzi. Ŋkɔnyaɖɔnya eyae nye eka. Akpe. Woŋu agbalẽ eve da ɖe kplɔ̃ la dzi. ale be ne eti kpɔ ke ele be nakpɔ nu ŋu ɖoa eve eve ye nye ŋkɔnyalanya le ema me. Woɖo tsidzui kple gakpokplu la. Gakpo ekplu si tɔgbi wonye ɖɔm eya tae nye ŋkɔnyalanya. Anyize eve le kplɔ la dzi nye be ne eti kpɔ nusrɔ̃la ele be nakpɔ anyi kple eve Ŋutsu sia nye Ghana vidzidzi. Ghana vidzidzi enye ŋkɔnya ɖɔnya teƒe fia e tsoƒe fiatɔ alo dzɔtsoƒe nanetɔ. Ɖevi siawo dze ɖeka ŋutɔ. Dze ɖeka eɖɔ ɖevi siawo le nɔnɔmetata sia me. Nusrɔ̃lua nenye be nete esiawo katã kpɔ eye nèkpɔ nuɖuɖua ke si akpe na ɖokuiwò. Aŋe kplu gbogbo aɖewo le kplɔ dzi. Le esia mea aŋe kple gbogbo wonye nu si ke miade dzesie. Kpɔ mɔ na ŋkɔ na eƒe hatsotso vovo siwo li la ƒe nusɔsrɔ̃ ke dzi la fisiafi ke nele mía ŋkɔ sem míaƒe kaƒo dzesi ele afi ma eye fisiafi ke nese míaƒe nusɔsrɔ̃ ko la dze agbagba be viwo nasrɔ̃ nu. eye woate ɖe ŋuwò ɣeawo katã ɣi. Akpe kplɔ mí ɖo le Facebook kple YouTube.